Noswaith dda i chi. Dyma newyddion a chwaraeon y pumed o Chwefror. Y prif straeon heno. Cymru yn ennill y nilyn gan drechu Werddon gyda gol gosb yn y munud olaf. Mwy o golli bywyd yn Syria gyda adroddiadau bod 200 wedi'u lladd yn ninas Homs. A'r disgyblion o Fachynlleth sydd wedi llwyddo gyda ffilm sydd i'w dangos yn y Gemau Olympaidd. Wel, wedi diweddglo llawn cyffro yn Nulyn, mae Cymru wedi curo Iwerddon ym Mhencampwriaeth y Chwech Gwlad. Gôl gosb hwyr gan Lee Halfpenny seliodd y fuddugoliaeth o dri phwynt ar hugain i un ar hugain. Yr Alban fydd y gwrthwynebwyr nesaf yng Nghaerdydd wythnos i heddiw. A dwy gêm gartref arall i ddilyn yn sydyn, mae'r gobeithion yn uchel am ymgyrch lwyddiannus eleni. Dyma Rhodri Llywelyn.
Roedd hi'n stori gyfarwydd. Cymru bwynt ar ei hôl hi a chic gosb gan Lee Halfpenny i ennill y gêm. Mae drosodd! Ond yn wahanol i'r rownd gyn-derfynol Cwpan y Byd, roedd 'na ddiweddglo hapus yn Nilyn. O'n i'n gwybod bod ni'n gallu dod nôl a timod yn y Cwpan y Byd o'n i 'di dod nôl hefyd. yn gemau mawr a dangos y cymeriad a twa, pob clod i'r gyd o bois heddi to, y gyd o'n i wedi aros lan a, a ennill y gêm o diwedd a twa, it's a great, great feeling ennill. Trodd pwysau cynnar yn bwyntiau haeddiannol Rhys Priestland a creo'r cyn i Jonathan Davies groesi. Ond doedd Priestland ddim heb fai. Roedd yna dimlad anghyfiawn am fantes Iwerddon wrth droi, prin oedd ymosodiadau'r Gwyddelod, er cystal cais Rory Best. Bu'n rhaid i'r capten Sam Warburton adael gyda chos gwsg ond daeth ysbrydoliaeth o gyfeiriad arall, y cyfuniad sgarlad rhwng George North a Jonathan Davies yn arwain at ail gais y canolwr. Mi bendiliodd y fantes bum gwaith. Cerdyn melyn gafodd Bradley Davies am y dacl hon ac roedd cosb bellach wrth i Tommy Bowe groesi tra bo'r clo oddi ar y ca. Mae gwaharddiad yn siŵr o ddilyn. Yn ddi-gymar yn yr Aviva heddi cais George North ddath â Chymru yn ôl o fewn pwynt. Ac wedi trosiad aflwyddiannus doedd Halfpenny ddim am fethu am yr eildro. I think we can play better than that today, but the fact we've come here and won, won away in this stadium, I think uh, we'll take that result and the last minute penalty um, put ourselves under a bit of pressure. I think we're only about 70% of what we're capable of doing. Os oes gwell i ddod, mi allai fod yn bencampwriaeth i'w chofio.
Rhodri Llewelyn ac fe fydd Rhodri yma gyda rhagor o chwaraeon ymhen rhai munudau. Wel, ar ôl y gêm, mi geis i air gyda chyn fewnwr Cymru, Gareth Edwards, a gofyn iddo am ei argraffiadau o o'r gêm yn Nulyn.
Wel, oedd hi'n gêm fendigedig, enwedig ar ôl gêm ddoe lan yn yr Alban. Gêm llawn rygbi. Um, Chwarae hyderus gan Cymru. Yy, ma' rai' fi gyfadde', o'n i ddim yn gwbod cyn y gêm pwy ffordd o'dd y gêm yn myn' i fyn', on' o'dd Cymru'n llaw- yy llawn haeddu'r yy fuddugolieth. Yy, ac yy er falle deg munud o'r dwedd, o'dd neb yn gwbod pwy ffordd a pwy dîm o'dd myn' i ennill. Yym. Cymru'n dod nôl yn gryf ac yn haeddu'r holl beth. Ydy o'n galonogol, dach chi'n meddwl, Gareth, bod y tîm wedi cadw'u penne efo un dyn yn brin a bod nhw wedi dod lawr y cae 'na nôl wedyn i hanner y Gwyddelod?
Wel, oedd pob un yn credu yn y stiwdio bod ni wedi falle colli'r gêm pan ath Bradley Davies i ffwrdd o'r o'r cae. A meddwl bod y garden felen falle wedi ne- mynd i wneud y gwaniath achos oedd dim llawer rhwng y ddau dîm er o'n i'n teimlo ar yr pryd ni fod bod y Gwyddelod yn yn ôl yn gryf ac yn ware'n gryfach ac ac yn sicrhau'r meddiant. Ond o'r dechrau i'r diwedd oedd Cymru'n credu yn ei hunain. Wrth gwrs George North oedd e'n gawr iddi, mae e'n gawr o ddyn, uh, wel, gawr o grwtyn, ond uh, bod e wedi, uh, bod yn gawr yn fwy na un sens iddi achos uh, gymerodd ei gyfle A loddedau'n y dri dyn i dynnu fe lawr bron bob, bob tro, a, ac yn haeddu'r cais 'na. Yy, allen ni byth feddwl, wedyn ni, yy, am munud i fynd, ond o'dd pobl yn teimlo falle bod e dd- mynd i fod ychydig bach ry bell i Gymru, ond yy, wrth gwrs, y, y, y gic gosb 'na ar y diwedd yn rhoi cyfle i Lee 'Alfpenny, a fe, wedyn ni, wrth gwrs, yn barod am y, am yr eiliad yna, gallu dod dros i siom yn Zeland Newydd, a pob clod i fe bod e wedi cico'r cic. Gareth Edwards. At newyddion eraill y dydd rwan, mae'r ysgrifennydd tramor, William Hague, wedi dweud bod angen i'r Cenhedloedd Unedig barhau i geisio sicrhau cytundeb er mwyn delio â'r argyfwng yn Syria. Yn Efrog Newydd ddoe, mi wrthododd cynrychiolwyr Rwsia a China a chymeradwyo dogfen yn galw ar yr arlywydd Bashar al-Assad i ildio'r awenau, a hynny er yr adroddiadau sydd heb eu cadarnhau eto bod tua 200 o bobl wedi lladd yn ystod y gwrthdaro y penwythnos yma. Adroddiad Iwan Griffiths.
Rocedi'n targedu dinas Homs. Mae penderfyniad Rwsia a China neithiwr, felly, i wrthod ymdrech y Cenhedloedd Unedig i ddod â'r trais yn Syria i ben, wedi sbarduno ymateb chwyrn o fewn y gymuned ryngwladol. Penderfyniad a fydd yn hybu'r gyfundrefn greulon i ladd hyd yn oed yn fwy. Dyna ymateb yr ysgrifennydd tramor William Hague. Fel un sydd wedi cwrdd ag arlywydd Bashar al-Assad, mae Aelod Seneddol Mynwy yn pryderu am ddyfodol pobl Syria. Y moment, mae'n bwysig iawn i uh, gwneud beth ni'n gallu wneud i, i uh, cofnogi yym y bobl yn Syria, ond i cofio hefyd yym pan mae Llywodraeth yn ddisgwyn, bydd hynny ddim yn datrys y problem, bydd pethau fel hyn yn yn yn cymryd amser. Does dim guarantees o gwbl a mae'n eitha bosib fyddwn ni'n cael yym yy rhyw fath o o Llywodraeth extremist yym a bydd hynny yn achos hyd yn oed fwy o problemau yn y Middle East. Roedd y mesur a gafodd ei ystyried gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig neithiwr yn galw am newid democrataidd i system wleidyddol Syria. Ond tra bod y Cenhedloedd Unedig yn ranedig, mae gweld diwedd i'r argyfwng yn Syria yn y tymor byr o leia yn ymddangos yn annhebygol.
Yn ôl yma, mae eira trwm yn parhau i achosi problemau i deithwyr mewn sawl rhan o Brydain. Bu'n rhaid i ganodd o bobl dreulio'r nos yn eu cerbydau ar drafffyrdd yn ne Lloegr. Y bore yma roedd rhaid dargyfeirio hediadau o faes awyr Heathrow i Gaerdydd am gyfnod, gan fod hanner yr hediadau yno wedi canslo. Dydy'r tywydd heb fod mor arw yma yng Nghymru, ond mae gyrwyr yn cael cyngor i fod yn ofalus gan fod rhew yn parhau ar sawl ffordd. Mae dros 100 o Aelodau Seneddol y Ceidwadwyr wedi ysgrifennu at David Cameron yn galw arno i gwtogi y cymortholiadau sy'n cael eu rhoi i annog adeiladu ffermydd gwynt. Mae'r gwleidyddion yn dadlau ei bod yn annheg disgwyl trethdalwyr i dalu cymaint am ddatblygiadau o'r fath. Maen nhw hefyd yn dweud fod angen newid canllawiau cynllunio i'w gwneud yn haws i bobl wrthwynebu codi ffermydd gwynt ger ble maen nhw'n byw. am weddill chwarel y dydd rwan, dyma Rhodri Llywelyn. Rhodri. Iolo, diolch Helona. Mae Manchester United wedi ildio rhywfaint o dir yn uwch gyngred Lloegr y penwythnos hwn, ond mi allai fod yn wath. Roedd Chelsea dair i ddim ar y blaen cyn i goliau Wayne Rooney adfywio'r pencampwyr. Mi orffennodd hi'n cyfartal tair yr un, sy'n golygu mai dau bwynt o fantes i gan Manchester City ar y brig erbyn hyn. Dyma Gareth Davies. Ar ôl colli yn erbyn Arsenal a Lerpwl yn Stamford Bridge y tymor yma, roedd yna bwysau ar dîm Chelsea. Ond y tîm cartref darodd gyntaf. Amddiffynnwr United Jonathan Evans o rhoi'r bêl yn ei rwyd ei hun. Un i ddim i Chelsea ar y hanner. Eiliadau yn unig ar ôl i'r gêm ail ddechrau, chwip o ergyd gan Jan Mata yn dyblu'r fantais. Ac ar ôl i David Luiz rhwydo funudau'n ddiweddarach, roedd hi'n ymddangos fod y gêm ar ben. Ond dyw'r pencampwyr ddim yn ildio'n ddu wrth wynebiad. Ail gic o'r smotyn Wayne Rooney yn sicrhau diweddglo cyffroes. A phum munud cyn y chwibon ola, y gŵr o Fecsico, Javier Hernandez yn sicrhau pwynt annisgwyl. Amser cinio Aston Villa oedd yr ymwelwyr yn Newcastle. Dwy gol i un y sgôr terfynol, a Newcastle felly yn symud uwchlaw Arsenal i'r pumed safle.
Pwt arall o rygbi heno ac yn y Cwpan Eingl Gymreig daeth ymgyrch y Gleision i ben gyda buddugoliaeth hir ddisgwyliedig. Croesodd Tom James bedair gwaith yn erbyn Harlequins wrth i'r tîm cartre hawlio cyfanswm o chwe chais yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Roedd Sarah Thomas ymhlith y sgorwyr wrth i dîm hoci merched Pryden gyrraedd rownd derfynol tlws y pencampwyr am y tro cyntaf. Y Gymraes o ferthyr Tydfil rwydodd gol gynta'r fuddugoliaeth o ddwy i ddim dros yr Almaen. Bydd pryder nawr yn wynebu Ariannin tra bod Thomas yn gobeithio cael ei chynnwys yn ddiweddarach eleni yn y garfan ar gyfer y Gemau Olympedd. A dyna i chi'r chwaraeon. Iolo. Rhodri, diolch yn fawr iawn. Mae pump o ddisgyblion o Fachynlleth wedi ennill cystadleuaeth trwy Brydain am wneud ffilm fer, sy'n golygu y bydd eu ffilm yn cael ei dangos yn Llundain yn ystod y Gemau Olympaidd. Mi gymerodd y plant ran mewn cystadleuaeth i greu ffilm am gamp Olympaidd ddychmygol, ac wedi ystyried yn ddwys, mi ddewisiodd y disgyblion gamp y byddai'r Cymry yn sicr yn mynd yn dda ynddi. Craig Duggan sy'n egluro.
Yn nychymyg disgyblion Ysgol Bro Ddyfi, fel unrhyw gamp Olympaidd arall, rhaid paratoi'n drylwyr cyn yfed te. Nid ymlacio, ond ymarfer caled, yw ystyr paned yn eu ffilm nhw. Ond, sut fydde plesio'r beirnied? Y bysedd i fod yn onest ydi o jyst cael y y y posture yn iawn fel 'na t'mod a jyst ca'l y bysedd yn iawn efo'r efo'r twinc bach yn y finger a wedyn jyst yfed fel 'na efo dim expression o gwbwl. Bach fel y pobol ar Downton Abbey rhywbeth fel 'na. Dyma nhw'r sêr a'r criw camra a nath y ffilm mewn un penwythnos, gyda chymorth ffilm 15, Cwmni cynhyrchu o'r Canolbarth. Sefais i o flaen yr ysgol gyfan a gweud dyma'ch cyfle chi i wneud ffilm fer fydd o bosib yn cael ei dangos yn y Gemau Olympaidd yn Llun ac wrth gwrs fel mae pobl yn yr ardal yma oedd pawb yn meddwl doedd dim ddim gobaith, mae yna bobl yn Llundain. Ond roedd gobaith, a ffilm Machynlleth enillodd yn erbyn ffilmiau byr o dros Brydain oedd wedi hysbrydoli gan y Gemau Olympaidd. Aeth y ffilm ni ar y wefan FilmNation. A cafodd ei fowtio ffilm y mis a wedyn roedd 'na panel o pobol yn pigo'r un gwell o hwnna a dyna ni. Ffilm fach gath ei wneud mewn dau ddiwrnod yn yn yn gallu cael shwt yym gynulleidfa llydan ac yn cael ei wneud mewn ysgol fach o 300 o blant yng yng nghanolbarth Cymru. Mae miloedd eisoes wedi'i gweld ar y we, ond bydd y gynulleidfa yn llawer, llawer mwy ymhen rai misoedd, pan fydd y ffilm yn cael ei dangos mewn canolfannau lle bydd cystadlu go iawn yn y Gemau Olympaidd. Llongyfarchiadau i bobl ifanc Bro Ddyfi. At gamp arall sydd wedi cael cryn sylw heno yma, mae Cymru wedi ennill i gêm agoriadol ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Mi gyron nhw Iwerddon yn Iwerddon yn nilyn o dri phwynt ar hugian i un ar hugian. Lee Halfpenny yn llwyddo gyda gôl gosb y munud ola'r gêm. Yn erbyn yr Alban y bydd y gêm nesa wythnos i heddiw. Ac ar y nodyn calonogol yna, mae pawb yma yn mynd am baned. Diolch am wylio. Nos dda.
Noddir tywydd S4C gan PV Solar Solutions yn sicrhau dyfodol disglair gyda'n gilydd.
Helo na noswaith dda i chi, ac wedi dechrau digon gaeafol i'r penwythnos, mae